Fehîm Işık derbarê Sadatê de axiviye, nivîsandiye biborin di rojnameya welat de Fehîm Işık jî dibêje Sadat rêxistineke çete ye û Erdogan jî serçete ye. Rêxistina Sadatê ku çeteyên Erdogan bi rê ve dibe çend roj e careke din di rojeva Tirkiyê de ye. Kemal Kiliçdaroglu li meclîsê axivî û hin pirsan ji Erdogan kir û got, Çi têkiliyên te li gel ew sada tê ku dixwaze bi navê Asrîka welatekî îslamî damezrîne heye? Tu çi şêwirmendî ji wan digirî? Bêje em jî bizanibin. Ecêbiya herî mezin Erdogan kir. Bersiva Kiliçdaroglu da û got, Tu têkiliyên min û nasîna min bi sada tê re tune ye, kî ne, çi ne ez nizanim. Berî ku em sedemên înkarkirinê bizanibin, em careke din sada tê bi bîr bînin ka sada çi ye, Çi dike? Bi kin û kurt Sadat, rêxistina projeya neo-osmanî ya sîstema takekes ya Erdogan e. Piştî Bihara Ereban ket li vû tevgerê û perwerdekirina hemû çeteyên dewleta Tirk girt ser milê xwe. Ne tenê li Sûriyê, ji Lîbya bigirin heta Sûdanê li gelek deveran Sadat wekî hêzeke leşkerî, organîzasyona bi navê IHH jî wekî hêzeke qaşo însanî li ser navê dewleta Tirk xebitîn. Ev her du rêxistin baweke ne fermî girêdayî mîta Tirkiyeyê bûn û bi hev re dixebitiyan. Tiştên ku dewleta Tirk ne dikarîbû bi fermî bike, bi van rêxistinên taybet dida kirin. Dîsa em vegerin sedemên înkarkirina Erdogan. Diyar e Kiliçdaroglu agahî ji nav dewletê bi taybet ji îstixbarata dewletê girtiye. Piştî ku diyar bû rewşa Erdogan ne baş e, ew ê têk biçe Hinek aliyên ku heta niha bi Erdowana kar dikirin, destpêkirine agahî didin Kiliçdaroglu. Di nav van agahiyan de sûcên şer jî hene. Hin ji van sûcan jî bi destê Sadatê hatine pêkanîn. Ji hemû kesan bêtir Erdogan ev yeka dizane. Piştî eşkerekirina hin sûcan, bersiva Erdogan ya tu nasîna me bi sada tê ra tune ye nebê sedem e. Erdogan dixwaze xwe ji van sûcan bişo. Mirov dikare bêje ku rêxistina herî qirêjiya dewleta Tirk niha Sadat û IHH ne. Ev her du rêxistin bi taybet ji sala du hezar û yazdeh an heta niha bi hezaran karên qirêj kirine, suîqast pêk anîne, birya çeteyan qetlîaman kirine, Destê wan di xwîna gelên herêmê de hene. Yên Sadat û IHH'ê baş dizane, yek ji wan jî Sedat Peker e. Ew jî hin sûcên van rêxistinên qirêj eşkere kirin. Yek îtirafê wî ji bo famkirina meseleyê bes e. Sedat Peker got, Hûn herin keçên Êzidiya qetil bikin. Yên Êzidiyan qetil kir DAIŞ bû lê DAIŞ yê li ber çava bû. Li paş DAIŞ'ê jî li ser navê dewletê Sadat'e bû. Ev eşkere ye. Bi sedan qetlîamên bi vî rengî pêk anîn. Erdogan vê yekê dizane û dixwaze xwe ji van sûcên mirovahiyê bêpar û paqij bike. Temam, ev li ber çav in, lê divê çi were kirin? Eşkere ye divê opozîsyona tirsonek ya Tirkiyê qalibên xwe biguherîne, ji kodên hezar û neh sed û bîst û çar an ya dewleta tirk xelas bibin, herî kêm vegerin kodên hezar û neh sed û bîst an. Heke vê nekin çû ji wan, sed bavê wan jî nikarin pêşîl zîniyeta Erdogan bigire.